Enaku n'okucuramirirwa nibyo ebyasiiba omu seero ya Katoma y'okubanza omu rurwari rw'Entobo Town Council omu disiturikiti eya Ntungamo ah'okushendekyereza omubiri gwa Anthony Kushaba obaire nakurura eby'amakuru ahari Ntungamo District Local Government kandi orugire omu magara g'ensi kitaraariire bwanyima y'okushangwa afiire omu nju eyabaire natuuramu omu tauni eya Ntungamo. Hanson akazaarwa ebiro abiri na munaana eby'okwezi kwa mukaaga rukumi orwenda kinaana na munaana yaatwarwa ebiro abiri na kimwe eby'okwezi kwa munaana enkumi ibiri abiri na mukaaga kandi yaatsiga encuucu z'abaana bashatu n'omukazi we oyaayoreka okushaasha kwe muhango ahabw'okuferwa omushaija obaire namukunda arikukwatanisa nawe.

Okurugiirira ahari Dokita Dorcus Buregeya, omushaho omukozireho post mortem ah'eirwariro ery'eitootsyo General Hospital, naagira ngu ku bakyebeire omutima gwe, baashanga hariho omusi ogwangire kutambuza eshagama ekimurugiriireho okuruga omu magara g'ensi. Okukora post mortem nooshara omuntu. Ku twashazire gye tukashara twetwire. Twashanga Anthony yaajwereire omu kifuba. Ku twagiire kureeba kwihayo omutima, twashanga ni babaze mpire samare haza banterera esimu haine ebi baabuurize ngu tibayetegyereze. Twashanga omusi gw'okutwara eshagama kuruga omu mutima ekyakubaire kiri kigumire kiri kihango kaaba kakye nk'akaveera so eshagama yaarabamu. Twakishanga omu kifuba. Hati ku twagiire kurya kushara kwihayo omutima, kushara, twashara twihayo omutima, twashanga hakabaho ekizibu, omutima gwo gwonka haine emitsi ekuguha eshagama. Hati omutsitsi sayidi emwe gukanga kuha eshagama, so sayidi y'omutima egyo nayo yaafa.

Ti baagamba aha mugyenzi nk'omuntu obaire naamanya omurimo gwe arikukorera aha mazima kandi arikurwanisa oburi bw'enguzi. Abatwire nibahurira ebyabaire biri ntungamu. Ku twashutamire n'omugyenzi, twikirizana twakora tiimu y'okurwanisa emikorere mibi omu disiturikiti yaitu. Anthony. atuyambire munonga omu kutereeza disiturikiti payroll. Bamwe barwanisa abashuma bo tibakashemererwa so Ruhanga amuheereze ekihumuro kirungi.
Haza na ba politician haroho obu wamutahamu omuntu owe ari politician okazaara politician mama. Mbabazi obwine politician munonga kandi buzimazima ebintu bye abire nabikora gye mbwenu nobu twacurana twakoraki Anthony nimusiima okutukwatanisa district ya Ntungamo nana ama districts gona gona agabega agatwetoreire.
Anthony nitwenda kumusiima yaafa nk'omushaija ahabw'okuba yaaturekyera abaana bangahi? Mbwenu mukyara ku oraayesige Yesu, baramuka baanyakuzaara waabarema. Eky'omugisha ngu nyine okora na gavumenti kandi ori omukyara naahurira noogamba si bikirungi munonga. Byona nibiza kugira bita? Anthony ku araabe ari okwe, naaza kuhuumura gye. Nka ofiisi eya. eya purezidenti eya disiturikiti Ntungamo, nyowe nk'omuntu ninshaasha. Anthony antunzire, timukureeba gavumenti nayo yaamushashura? Timukureeba ekiri aha? Timukukireeba? Manya ku okukorera gavumenti nayo erikukorera.
Mbwenu n'eky'obusaasi eky'okufeerwa Anthony akafa aine emyaka mito. Okufa nitukwikiriza, kwonka ku orikufa okiri muto nibisaasa munonga. Kwonka nabwo nitusiima Ruhanga omuhaire eby'ebiro byona omu nsi kandi akamukozesa emyaka ye nk'oku ashemereire kukora. Ab'eka nabo baayoreka okushaasha ahabw'okurwaho omwana waabo obaire naatwaza gye. Munywani wangye munyaanweitu. Omwana ogu abaire ari omwana w'omutaano akoriise emyaka ye ei amazire omu nsi omu agikoriise gye. Mbwenu nintsiga buri muntu weena ori omu nsi omu okiine omwisyo areebe amagara ge akore okore n'amaani kugira ngu ashuume naabe ari omukozi naakora.

Rev.
Alfred Muhoozi omwahuri ahabw'ekanisa ya St Johns Nyakisa ey'obusabadiikoni obwa Kitunga obureeberezi bwa South Ankole yahamya ab'eka kandi yaabashaba okwekwatsa Ruhanga ahabw'embeera ei barimu. Ahabw'okuba Ruhanga niwe yaataireho niwe yaataireho obugarukiro bwa buri kintu kyona waaba noosoma omu kitabo ky'Omubuurizi nitukishoma eshuura ya kashatu nitubishangamu. Kandi munyikirize nabwe, Anson n'obu yaafiire, nyowe nkaanye kandi n'omu iziina ry'abandi tumusiime. Anson akozire omurimo murungi omuriitwe kandi yaagaruka yaagukora n'omu gavumenti. Anson Kushaba akatandika kukora nk'ow'eby'amahurire aha disiturikiti. Tea Ntungamo omu mwaka ogw'enkumi ibiri ikumi na munaana bwanyima y'okukora aha rediyo zitari zimwe na zimwe n'ebitongore by'amakuru omu burengyerwa bwa izooba. Gashakwa Gilbert Nkunda ahabwa Modern Television.